Razylaşýan tapar. Men-ä taýýar däl. Selbi. Saňa taýýar bolmak gerek däl. Ol hemmäň gözüne dürtülip duran zada. Be, bes et sen indi. Gaýdybam jaň edäýme maňa. Dur, dur, bu näme etdigiň? Ynha-da. Salam aleýkum aşyk. Waleýkim. Neme ol. Salamlaşaýyn diýip gelensiňdä. Hawa. Neme men. Wezipäňiz? Hasapçy. Girmersiň-ä inim. Ýok men wiýme da etmäýin. Bolýa. Alo. Sagadon ýöre bölüm başlyklarynyň hemmesini meň ýanyma ýygnaý. Bolýa. Belki başga birini halap senden göwün üzýän bolaýmasyn dos. Aý ýo edil beýle däldirle. A sen nirden bilýäň? A sen nirden bilýäň? Men şu wakalardan çaklap aýdýan-da saňa seredip. Edil şony biwepalyk diýip çaklamaňda-da başga zat diýip çaklap bolar-a. Ýo, dost, bagyşla. Göwnüňe degendirin öýtmedim. Men biwepalyk edýär diýip aýtjak bolamok. Meselem, bir görmeý oglan Selbini gowy görendir. Selbem näme, saňa garaňda o hakda birazajyk köpräk pikir edýändir. Şony aýtjak boldum, dost. Göwnüňe degjek bolmadym. Bäh, ýene bolmady-aý. Artyk, tur, tur! Geçen aýyň hasaplaryny dindik ýöne. Boş. Şş, baş gel. Oturaýyň. Bölüm jogapkärleriň hemmesi bärdemi? Hawa, başlyk, hemmesi ýerinde. Onda başlaýarys. Wepa, sen ýene ýalňyş düşündiň. Men biwepalyk hakda umuman hiç zat aýtjak bolamok. Ýöne meselem, senden görmegeý akylly bir oglan Selbini özüne söýdüren bolsa näme etmeli? Ol bialaç-da. Düşünäý dost, men şony diýjek boldum. Eý waý. Dost, dost, näme boldy? Eý dost, gowy dälmi? Ýene bulaşdyrdym öýdýän, bagyşla dost. Aýrylsana-aý. Beh, dogry zat aýtsaňam bolan agaý, bu günde ýara bilmedimaý. Ynha täze iş meýilnamalarymyz şulardan ybarat. Men ýene bir gezek gaýtalaýyn. Men öz ýolbaşçylyk edýän döwrümde diňe öňe gidişlik bolmaly. Oň üçin näme gerek? Tertip-düzgün, agzybirlik gerek. Düşündiňizmi? Düşündik başlyk. Waý, Jemal jan, geldiňmi gyzym? Gel, gel hany. Gelneje, oýnasaň-a geljek. Bolmasa-da men mekdepde ýadadym, öýe gidip ýatjak. Waý, oýnar Jemal jan. Meňem ýüregimi sowatyrda, ýadap geldiňmi? Torbaňy aýyr, häzir barýan. Torbajyňy aýyr. Alo? Jeren jan? Jemal, ýene size baraýda öýdýän. Göwnüme bolmasa şu gyz seni bimaza edýän ýaly-la. Waý, gelsin gelneje, gelsin. Zyýany ýok. Wah, onda-da günde-günde gatnap dur-da. Jeren gelnejem gowy görýän diýä. Gaty görme bir çagamdan. Zyýan ýokla. Jemaldan nämäni ot göreýin. Öýkelesem ykbaldan öýkelemeli. Beý diýmesene Jerenjan. Ine nesip bolsa seňem öýüňi Akja bäbek bezär.

Artyk. Artyk. Ýumşak maşyn matras. Erbet däl. Erbet däldir, şoň üçin seni elin daň aşyň üstünde tapýas sao. Öz otagynda bolýa wagtyň ýoga seň hiç haçanam o. Bes edäýew indi ýatmaň şuň üstünde şeýdip. Şular satuwdaky zat. Gelen müşderilere dobara elli merjek täzeji diýip satýas. Eý, onsoňam bar-a mynasyp mebeliň hemme mebeline sen mynasyp däldiň-aw. Özüňem baş hasapçy. Baş hasapçydygyňa hiç şübhäm ýok, ýöne ýatýan wagtyňy hasaplap ber diýseň ýüz göterimi näme şony hasaplap bilmejegiňe. Eý, onsoň gije näme etýäň-eý, Artyk?

Mahym, başlygyň tabşyran işlerini dynana dälsiň? Hum. Dynyp barýan diýseňem boljak. Bolýa. Garaşaý, bilerek gideris. Bolýa, garaşaýaryn. Mahym, Hü. Täze başlamaz diýseň bagtly nesibeli adam bolsa gerek. Belki. Bu pikir nirden geldi kelläňe? Aý umuman çaklaýan-da. Ýaşajyk bolmagyna garamazdan bir uly edaraň başlygy. Elinde işgärleri bar. Agzyndan çykan söz derrew durmuşyna geçýär. Garaz durmuşda gamlanmaga sebäp bolmasa gerek. Durmuşda öňümde goýan ähli maksatlaryma ýetdim. Hatda kakamyň arzuwlaryny hem amala aşyrdym. Watanyň jogapkärli wezipelerine hem hyzmat etmek borjy nesip etdi. Ýöne içimdäki derdim barha artýar. Ynha işden ýadap baraňda gulagyňdan çekip, oýnaýaly diýjek perzendiň bolmasa, durmuşdaky bar ýeten sepgitleriň hözirini görmek kyn eken. Heý, Jeren jan! Baranda senem ýylgyrsaň ýylgyran bolýaň welin ýüregiň agyrsyny çekmeli bolýaňda. Eý ykbal. Hernä jan saglyk bersin-dä. Alo. Alo. Selbi. Geliň soň gelek düşünşäýeli. Ýok. Biz eýýäm düşünşdik.

Wepajan, oglum, gün-günden giç gelmäni çykardyň-la. Ýa meň göwnümemi? Göwnüňedir-le, kaka. Türgenleşikde boldum. Men seň tälimçiň bilen habarlaşdym. Sen bu günam rugsat alyp gaýdypsyň-a. Ýa ýene başga-da bahanalaň barmy? Neme, kaka? Bes et! Ataň bilen jaňlaşjak. O garrapdyr. Oňa el güýji gerek. Oba git-de ataň mallaryna seretmäge kömek et! Kaka türgenleşip ýörmä. Düşündiňmi diýýän men saňa? Hawa, kaka, düşündim. Akmyrat, Wepa jana beýle daramasana. Dagy men näil daramalymyşym, aýt? Sagat on iki boldy. Ogluň bolsa köçede. Hemmesine-de seň özüň günäkärlaý. Ýeke balam, ýeke didäm diýip, öý işlerindenem aýap, läliksiretdiň-ä muny. Erkek adam kynçylyk görmese, ile peýdasy degmez. Bolýa-la. Jemal jan oýanaýmasyn. Ujypsyzja zadyň üstünde meň bilen tersleşdi. Ýa göwnüne başga biri barmyka? Aý ýok. Kimden çyksa-da Selbiden biwepalyk çykmaz. Bärde başga bir mesele bar. Wagt. Wagt. Wagt gerek. Men hökman subut ederin. O meň razy bolmajagymy bilip, şu meseläni gozgap menden daşlaşmak isländir. Göwnünde başga biri bardyr. Ýöne ol adyna mynasyp, wepaly oglandy ahyry. Ýok, beýle däldir. Bu ýerde başga bir sebäp bolmaly. Wagt geçdigiçe o menden uzaklaşar. Ýöne men oň şertine razy bolup bilmen. Sag bol, sag bol. Ata diýene. How. Ýaňy gelnimiz jaň etdi. Howwa. Akmyrat jan, Wepa jany oba ýanymyza ibermekçi. Ol Wepa jan lälksiredip-lälksiredip halys depelerine çykardylar-a. Heý! Indem ony işe öwrensin, taplansyn diýip ony bäri ugratjak bolýandyrlar-a. Gelsin bakalyň. Hä-ä. Gelmedigine-de kän wagt boldy-a. Ine. Hany alany? Akmyrat jaň edýä. Hawa, oglum. Eje salowmaleýkim. Salam salam. Gowymy ýagdaýlaryňyz. Hudaýa şükür gowy. Eje. Kakam ýanyňdamy. Ine ýanymda otyr kakaňam. Kakam ýanyňda bolsa kakam bilen bir salamlaşaýyn.